E re mo motseng o motona wa Tshukudu, Magong, o re nang le mokgankgara wa rona, motsadi wa rona o nang o itseng ditso tsa rona tsa bakgatla ba kgafela o teng mo magong ya re re re anya re anya mo go ene le gore re tle re rute bana ba rona bontle le bothakga jwa bo dirileng le kwa kgotlakgolo o dirile
kgosi o boloke setšhaba leraga o boloke makoko a ga rrago o ba boloke ka pula a tsheola kana ga o bona selelo se le kana mokgatla pula ga eo o butse ka kwa motshodi molefi o bo o busa kwa bosetša kwa mmammitlwa kgosi o bo o busa ka kwa marema a pong o bo o busa le ka kwa mabela a podi le ba phalane mokgatla ba ramokoka o nne o ba lekole le fa e le diganana ba ntse ba lekolwa ba re tlho a tsebe le utlweng makgalagadi kana sebele o botsanya le batho eng ba re modumo o tsogile ka kwa rungwane poentshelwa le khunou le fa di lwelang teng ga go gake go matuba ko go mekwatla batho go mekwatla bakgatla le maburu a ga pou ga nyo ba alala diatlare o ne o dira ngwana ga poulwe a be o re latlhetse mo dinakeng tsa nare o re latlhetse mo dinakeng tsa ga bodile a re laletse kgabo ya tuka ya fisa maoka dikala ya tuka ya fisa magokare ke kgaola fela foo
papa o santse le fela fa teng foo papa a ko re rute re le bana ba gago papa bakgatla banaka aha papa mo mokgatla re tshwenyana e boa bontlha ya ikile ke a ikilela aha papa mme ga o le ngwana wa mokgatla nna le tsebe Ahapa. ya go utlwa motsadi ge a go gakolla Apa. nna le tsebe le kwa kgotleng ya go itse gore kwa kgotleng mosola wa kgotla ke eng Mosolo wa kgotla ke eng papa? dikgoka ga di age sepe Ee papa.
Botlhale ba le ba lefatshe ba senama bo a feta. Aha papa. Go go sala nnete fela. Sala nnete Ya ya fela. motsoga pele. Aha papa.
Ke one e salang.
Aha papa.
Di- Dilo di dirwa ka bo- ka bonolo, ka bo- ka bokgwafo, mme ka kitso. Jaaka batswadi ba rona ba ne ba dira. Jaaka ba- borra rona mogolwagolwana Papa. ba dirile ba re ruta, ra amogela mo go bona, ra tsaya ra naya bana ba rona. Aha papa.
ke kopa gore bakgatla ruta bana selo se go teng kgomo yes papa gore kgomo nare ge e tlhabiwa ge e kgaoganngwa e a tweng aha papa go na le magopelo mo go yona ga nke ke a lona ka bontsi ke bua fela leka le lengwe le go teng molomo legopelo le le teng mo lengamong la kgomo aha papa
mme ke rata gore le nkutlwa sentle lekolwane lengwe le lengwe le le ratang le kgarebe ga ka ka mopotaka fa mopotaka kwa morago lengamo o mo tshwara ka lengamuso wa sa ntlha jaanong lengamole ke lona le irileng gore name ya bidio ya molomo ge le rantse le batla go feta foo letle ko nna

Dikgoro tsa kgatleng yes,
di tlhano.
Kgoro e kgolo ke kgosing e latelwa ke morema e latelwa ke tshukudu ke mmodisa e be e latelwa ke tshukudu motuana ke mosese e tla morago ga tshwanetse ke ka mo e bidiwang mosese
ke kgoro tse ditlhano tse tlhano mme mo dikgorong tse tlhano tse di sutsa setšhaba dikgoro tse tlhano tse go ba mo kgosing e rwele setšhaba morema o rwele setšhaba modisa o rwale setšhaba
sekudu o rwale setšhaba
motuana o rwale setšhaba
mme ba botlhe ba ba kgethetsweng ka go letlhakore la mo kgorong ya kgosing ga go tle kgosing batswa batswa ba botlhe ba ba tswa ka dikgoro tse jaaka dintsi mme kgosing e e na le pharologanyo ya ya yes ga go te sebeso go tswa serwapilane fela okay ke fateng fa di di tshwanetse gore re itse gore kgosing ga go te kgosing fela ka dinako tso tsotlhe le go go Okay. batliwa bona sebeso se nnosi okay sebeso ge go batliwa segosing fela go ate sebeso okay go go tla yona tshenene ya kgotsing fela go sena motsenela nna re naganne di-bri flace bašwa papa ke raya gore bakgatla nna mokgwa wa ka ke gore

Raspaio kafa. Aha pa. Mo mo tlase o ka fa o ka es papa mm, motho o ga tlege mang o teng fa ele ene o teng ka fa le
a ra sentse a itshwara le papa morema ka gore wena o ditlhaganya go feta nna mpuletse papa potso ya bofele ore ka gore papa o golela fa kere mo motseng ke tsalelwa mo lefatsheng ke golela a kompe a kompe ko bokhusa history yana yana fela two minutes yana fela ee lefatshe le la magolole e rekilwe ka 1911 ge le rekwa mo mo leburu mo kurutrasmus ne e la leburu leburu le go dije kurutrasmus lefatsheng Erasmus. kurutrasmus Yes, Papa.
e rile ka 1911 la be le rekisiwa go le bangwe ba ba kgatlang ba ba neng ba dira le leburu le ba ba mo agetse mo polaseng kuruti rasmose kuruti rasmose
o mongwe e ne e le rre segale fa khutshwane yes pa
o mongwe e le rre ntswanyane fa magalane ah papa o mongwe e le monna ba sekulu fa teng foo a bidiwang kau go tona le mokhutswane batho ga ba itse gore motswalo ga o bidiwa khutshwane kana ke ga se khutshwane ke khutshwane okay ee. borreba ke bona morafe o tloa kgatleng go sena motofa ba le kwa leng go dirile kwa tlase ga maatla gape fa
morafoto ga ke re ke ga nne ba tswa mo gare ga dithabatse tsa phelang tse bereka okay ee ee morago ga ntwa ge ge ge ma- ma- ba- makgatla ba thubega mo gare ga dithaba yes papa bogolo ba morafe be bo rapalela kwa tlhatlaganyang
ba ba ba setlhakong Le- lefatshe la tlhatlaganye ge le bone le lena le- se- sephato sa motse ka kwano Ee. ke lefatshe la bakgatla okay mm.
baba
kgosi pila ne a ba a rapalela le morafe yana ba ba ba tshwara mofapo o le ba yako ee baba ge ba le kwa teng ke gona ge ba tla ba tla ba ntse ba ebelela ba abelela ba tla kwa ha baba
jaanong le ikutlwe ke jaaka ntse ke bala difane tse di oketsang dikgoro tsone dikutla go na le kutle ya morogologa dimono magong go na le kutle ya ya ko kae ya kwa masiana go na le kutle ya ko kae mono magong di ntse fela yalo ke tsona di barokologa di fa ba nana ba na noko la ba fitlhela fa ba le fitlhela ga re ba fitlhele ba tletse le morafe gongwe okay ka keno maaka maaka a bona eh. ba re ba raya bakgatla ba re lefatshe le ke la bona ke maaka a bona ba tletse gongwe le morafe ba tletse gongwe le morafe ga ah. lefatshe le rekwa eh. le bona ne ba le kwa legodiri ba na le morafe oh. kana ba rokologadi ba ba rwa

ya mo kgaola tlhogo ya ba ya tsaya tlhogo ya gagwe ya e tsenya mo mo tlatlaneng kgafane a mare mare a sel- maselelana a tebele ahe epa ge ba dirile jalo ba batla barogologadi ba re kgotsi ya lona re e bolaile tlhogo a e nake okay history e kana kana kana borogologadi o solo mo felela foo ba tla ba ba kgatla ka tsela e okay barogologadi

bona ba rabatone bona go kwano ba re ba batone ke ntlo ya bosupa go go go maotwi mogolo wa bona yes papa
a ba latelwa ke batho ba fa lelotong ba ngwato ba ngwato ee ngwato aha papa bo go nna mpete aha papa yaanong ke ke gore ba ba bararoa ba latelelana o motona ke o mang motona ke maotwe ehe ee kgosi ya bone ya barogologa e be go tla maotwe ngwato mpete aha papa yaanong ge go balwa dikgoroka kwa boramafoko ee boloto boloto boramagogodi aha papa ba ba tona mo ngele ka morago ene ka re ke lapa la bosupa mme ka kwanong a re ke ene o motona Mara wena go aka kitso ya go nnete kore ge nka tlafa ke le letsholo a ke be ke re ba na le mpone ke nna ke morwa huma go fa ke go ra nna nnete ke mang o e leng ene e leng ene nnete fela yes papa ke ngwato o le mpete okay ke bona bo bora ngwana a bogosi ba morogologane mpete o motona mo bona ba botlhe ke ene mogolo a bona o itshotse ba bangwe ba ke bo ge e le nna ge e le nna nkare Ga ise go gonne kgosana mo magong ya morogologane kgosana mo motseng o e tlogileng tse motsogo o sonne o thaiwa o buswa ke malome sebele ntatago tlhabane e nne la rile le ne kwa motloleng ee ke ane e ne e le kgosana motso a a busa go tswa kwa molorwe go tsena kwa kry-along kwa makobong kwa go busa ntatemogolo dikeme a busa le kobule lo tlhole le go wela ka kwa a ba a bona monnamogolo pheto ra ngwana a gwe ka kwa a ba morare wena o lebelela motsoka kwa go ntse fela yalo go ntse fela yalo papa e tswa gona ba roka ga difa ntse e le ba bagolo molefe ee eh, ge go mpotsa wa mpotsa a ke ro batla kitso tota molefe o ge go se nne lefatshe e le rego ka 1911 bona bo molefe ba le ba mfifa khutshwane fa ngokwane fale le ba molaolwe le ba bangwe ba ne ba le kwa makweding ge ba kgosi Sebele le Kgosi Ramono ba phutha morafe ba tswa ba tsaya kwa makhweleng ba tla mo magong ba tla ba aga ya nna baagi ba magong monna mogolo molefe rre kgothe o ne a na le kitso a na le ditlhaka malome sebele a ba a mo tsaya ka rangwanagwe ya ka a na le tlhago a mma mo kgotleng ga a seyo
dilo tsa puso di tla a di amogele a bolelele bakgatla o tsene mo mokgweng o a boeteledipele ka mokgwa o e seng gore ke kgosana eh, eh. hmm? ga go itse go gonne kgosana ya barwa mo lefe mo magogo e ne e le mokwaledi
o le ganetsa ka tlompotsa ke tla molela papa ga nke be ke na le moduse ke ke yaanong papa ge ge dilo tse di dintle di tlo bona ke bana ba rona ko re ka mantswe a mangwe tsatsi le ramasedi a re ngwana ka o dirile tla kwana ge re na le bokgoni re o tla fa e be mo programme re re re batla le utlwelele papa ga ne a re ruta metsotsonyana fela e mebedi mo ge kgang ya go senyalala e le kwa tlhabane yes papa
a ke re la itse gore ke re kwa tlhabane ke raya gore ko kae? ko commissione ko le itlile a ntsha ee papa
phakela ka a itse ke ge le ko- ko kwa pretoria mo diagenteng tse tlhano ke seletle ke sugasugana le banna ba tsatsi lo lotlhe ba le five ba batla bonnete mme e rile ge ke simolola mafoko ka ba raya kare le seka ba ga nna le fa le tsaya letlhakore teng Yes, mo Papa. banneng ba bedi yes papa le be le bua nnete fela aha papa re tletse re sutlhana ka dipuo le bona koo ba nkamogana mme kwa bofelong ka baraka ba mpotsa potso yes papa gore re bolelele gore go se le o nonofa aha o nna monna Aha. o nna le maitemogelo o ntse ka fa tlase ga dikgosi tse kae aha papa ka bara ka re nyalalo ke kgosi ya ka botla yes ke ntse ka fa tlase ga kgosi isang a lefa letabelo yes papa
ka nna ga a lapa a tsamaya ka nna fa tlase ga monna we ga a tlhabane yes papa a lapa a tsamaya ga nna ka nna ka fa tlase ga ngwana wa gwe thari yes papa a lapa a tsamaya yes papa ke ge go tla kgosi nyalala
kgosi tidimane aha papa kgosi nyalala ke kgosi yaka ya botla yes papa o ba tswaletse melomo yes papa ka re mme mokgatla ga se motho a ntwa Ah, ah. ge ba kgatla ba kalwa ke tla itse gore ba lose ke lona diagane le tse re letlhako
ntakgolo ke ya molomo ntakgolo ke a molomo Yes, ba ba batla Papa. nnete fela yes papa yes papa ke raya gore ke ke kile ka tsamaya met- merala die yes papa ko pusong ya nyalala mme morago ga kgwedi Ka bo a ka ba yo kopana le nna kwa Tlhabane. Yes papa.
Foo ke ne ke se nosi. Ha papa. Kwa te a ke re kwa teng kwa kwa mo kwa kwa Pretoria kwa. Ee. Ke ne ke na le bakgosi ba le 5. Yes papa.
O e le mmodisa. Nna ke kra o wa borataro e le mmodisa bakgosi ba le 5. Ba le 5. Nna ke le wa bo 7.
Ha papa.
Mme batho ba ba supang ba. Tsatsi lo lo tlheleo. 8 to 8 ba go suga Eight fa, to eight. ba go fetolane go buile batho ba le bararo fela a na nna o ke buang ke nna ke buile letsatsi lo lotlhe ke nnosi mme ke o- ba momuse o ntse fela kwa bofelo Ee, ee. le- le le mmodise le mmodise. tsatsi lo lotlhe ke gone go eme nna ba nka mogana mme se se neng se- se- se se nkgatlhileng ke gore ga gona fa nkileng ka ga kwa teng aowa ke se nne ba sempotsa tso tsotlhe dipotso tsa bona ne ke di araba ka thelelo ke motlhala o tsamaileng papa ke tsamaile yalo la bobedi ke tso kopana le bona kwa tlhabane Yes, ne ke na le mosimane o le makete o fa ba motenong ne re le babedi fe mare teng ga ra tlhola re tsene ra ra ba mabalangwe ra ba
re ge tsatsi le riana re be ba re ntsha re tsamaya o boela gae re boela gae o tlo ja leswe ke raya gore bakgatla e wetse papa tswelelang pele le ruta bana ba lona aha papa ke ke ke le kopa gore ge nne bogosi bo ntse pila bo ka leletla yes papa tsatsi engwe bana ba kgobokangwe fa mmisi ya mo ka mofa kaka ba fiye lefoko ba tlo fiwa lefoko ka nnete papa le tlo ntsa ke tlo ka nnete papa thata tsa tala go ga sa kgomo yes papa
ba itse gore ngwao ya bona e ntse ya ke go utlwile papa kgomo ga di kgaogangwe ka kgomo ka se ga rona ga ya kgaogong ka motšhini eh eh papa kgaogangwe ka ke moila